Карлыгачларым! Әйдәгез, әйдәгез әле үзегезне ямьле йөрергә үрәтәм. Әнә барыбер. Алия, башыңны югары тот. Күзләрең уң якында, сул якында баксын. Алда карап бар, башыңны югары. Сания, аякларың боз өстенә сер атлагандай барасың.

Силәкләрегезне сукмакка. Сания! Силәкләрегезне сукмакка койма. Сукмактан кеше йөри. Силәкнең эче генә түгел, тышы да ару булырга тиеш. Вата, вата бераз хәл алабыз. Хания! Вата шалай!

Бата мине көтеп тора. Сонны алып киләм дә бата шунда түгәндә тагын барам. А, Усманым! Ох, көнетем минем шунда сабыр гына көтеп тора бит. Әби!
Мине ебәр!
Тыңна! Мин аны йөз тапкыр тыңладым инде. Бата тагын

Минем янымда кала. Карагыз, күп белмәгез, ситкә тайпылмагыз, без хәзер килеп җитәбез. Мания, алучыга беренче ел бирәләр бата. Ай, карлык отсын минем. Син инде миңа от суларыңа картайдың дигәнемә ярыймы?
Юлабим ацуланмый. Мин сезнең барыгызны да сүәм. Син уланым бер генә дә вот мишәр кызына ошамагансың. Анаң да шулай, хыялы. Мишәр кызы. Үткен була. Теле телгә йыкмый. Аваты нәк шулай икәнен хәзер сиңа аңлатып Ай, ай, ай, ай, нәг елмаясың, ә? Ә, Әбиең ул бик күпне күргән. Бабагыз мине кода гына ертып катмады. Мәскәү, Петербур, Тифлис, Ташкент берсе дә калмады. Ох, шәп егет иде бабагыз. Мишәр. Мишәрләр алар нык булырга тиеш. Мишәрләр алар төрле халык арасында яшәгән халык. Үткен булмасалар аларны бетерәләр. Юашларны асалар бу дөньяда. Ата шулай иланым минем, ата карлык атсам бит ул минем. Ой, карлык атсам.

Аймәткә батмый. Как батмый? Вата кирәгеннән артык акыллы ул сезнең Алиягез. Вата сүли.
Вата сүли. Аләүетдиннең акылсыз малаена бик йиткән. Как инде безнең Аләүетдин акылсыз? Әнә Казанда укый. Яхшы егет. Ул акыллы кызларны, умумән дә, Ир-ат суми бит. Аларга берсәк кенә елбәзрәк хатын-кызлар кирәк, берсәк кенә шундый бөтенесен аңламый торганрак, аз гына.
Җилбәзәгрәк кыз кирәк, вата сине.
Вата синең сыманмы? Минем сыман булса да ярый, зато минем Алинем күземә генә багып тора. Ярый, Асим әбтәй, тагын бер низә тапкыр. Мактанасың булыр. Ай, ай, багып тора, багып. Ой, без башка. Әле я башыңа югарыты. Ата нәрсә җирдән эзлисең? Сания! Сания! Аяк, аяклар. Хания бата копме. Сузмыйм, сузмыйм, әби, сузмыйм. Бата,
бата, катыгыз Алиясин.

Бетә бит.
Мата телевизорда әкиятнең беткән сагы бармы соң? Ай. Ай тилерде халык. Бөтенләй баш әләнгән. Берсен берсе күрми. Вата картайгацты нәрсә сагынып сөярләр микән алар? Ай, аланнарым. Вата багып калыгыз. Вата талла. Вата күл. Багып калыгыз. Әдәм баласының сагынып силәрлек хатирәсе истәлеге булырга тиеш.

Син тын гына. Сания, син башла. Әйдә, бу йыр безнең борынгы әбиләребез йырлаган йыр. Акрын гына. Сания, Сания син кычкырып йырлама, зинһар, бик кирәк. Башладык, башладык. Башладык. Аргы яктан килмәдек без, бирге яктан килдек без. Сез сагынганны белмәдек, үзегез сагынып килдегез. Сагынганны белмәдек, үзегез сагынып килдегез. Вот шулай түгел, Мискотин. Бу безнең борынгы әбиләребез җырлаган җыр ул.

Чит җирләргә чыгып лагерьгә кушылмыйсыз дип атакадыгыз үги. Ох, сезне аңламыйсыз сез. Вата йөрәк белән тыймыйлар, вата тыймыйлар йөрәк. Алия, Алия, Ая, вата. Алия син.

Ай, ай. Син касанда бозылыпсың. Ничек инде бозылыпмын?
А? Шулай бозылып.
Бозылмаган бак мин әйтәм. Эй, әйтәм кайткач. Алия мине кочаклап ала инде димен, ә? Син миңа гына бак. Минем күзләрем сиңа гына багып тора бит, ә? А? Нык миннән көләсеңә. Минме?
Гөлмим, мин бит сине яратам. Сине күргәч менә бәбәкләрем елтырый башлый мине. Кулларым кылтыр-кылтыр килә. Бак ничек кулларым кылтырый, а? Ай. Нәк мине кытыртасың, мин бит сиңа тиле түгел.
Түгелмени? А, мин тиле кызлар сүәм. Әнә Абдрахман абзый кызы Зарема тиле диләр, шуңа үләнәм.

Тыңлап кара, йөрәген. Йөрәген тыңлап кара.
Опа! Мин бит каты төшләмәдем. Торкыланма! Исеңдә тикмә үтерәсең, апа тыңла. Суламый, суламый.
Опа! Үтергәнсең.
Мин каты төшләмәдем. Хуҗаем!

Тагы безгә сорап кына бак. Аңладым.
Ай-яй, ат ал кызлар, а? Алла. Ай.
Сорап кына бак.
Ат сиңа. Нишләп йөри? Алла. Нишләп йөрисең әнә?
Таптыңмы? Кемне?
Кемне, атаңны?
Таптым. Шулар белән сөйләштеңме? Сөйләштем. Сөйләшмә.
Нәк.
Сөйләшмә, Абдрахман кызы белән генә сөйләш дидем. Соң болар да бишәр кызлары.
Болармы? Ай, ай. Болармы?
Әйе. Ә, теридем инде мин аларның бишәрлекләрен. Болар да булдымы бишәр? Фу! Әнәй! Син әтәйне бозау сакыргандай сакырасың, билле хайван. Әй!
Итәрсең аны бозау. Кайлардан таптың соң син, әйтеп. Бөтен җирдә эзләдем дә, Дальний Востокка да барып кайттым. Ну, билләһи таптым. Шаяртма. Ну, шаяртма.
Шаяртма анаң белән.
Ну. Мин сиңа әйттемме, шаяртма аның белән дип. Шаяртмыйм бит инде. Ә Атаңны белмисең. Ну.
Белмисең, җаным.
Нә? Цыгада китә.
Кайта бит инде ул. Ну.
Кайтмый, кайтмый.
Нәрсә дидең инде? Атаңны кит. Кайтыйм.
Ә ул нәрсә ди?
Кайтмыйм дир.
Нә? Нә? Әнин кайта картайган дир, нишләп кайтыйм аны да дир. Булды, булды, булды. Билләһи менә.

Сезгә ышаныч юк. Билләхи. Нә?
Тотам да өйләндерәм, аягыңны, кулыңны булса да бәйләп булса да өйләндерәм. Яхшы, яхшы. Ике сабыем калды, күрсәм дә. Калды, әрәм булды. Алысы калды, Фәдә.
Э, янсы инде бөтенләй әрәм булды.
Өйләндерәм, билләхи, ярар, ярар, ярар, ярар. Абдрахман кызын алмасаң, ярар, ярар.

Хәзер кыстырам. Ярый, хош. Ай, биллә. Әй, киле.
Бак, коман килесен өтә. Утыр әле шунда. Утыр, утыр. Ну, яхшы, яхшы. Так, шуннан. Син Казанца сүләшә беләсеңме? Юк инде куан белеме? Казанда укыпмы?
Казан, Казан, Казан теле япон теленнән авыррак ул. Бу китапларда Казанца язылган. Миндә кассеталар бик күп. Шулаймы? Сүләп күрсәт Казанца. Ә? Ну, якынрак кил, күрсәтәм. А-а-а, якын килмә, сытам. Әйдә, сүлә, сүлә. Яхшы, сүлим, сүлим.
Бу кыз бигрәк чибәр икән. Бу кызың исеме ничек икән, ә? Әйдә, тагын, тагын.
Бөтен чибәр кызлар бу чибәр кыз янында өч төен дә тормыйлар икән. Чибәр Галиябанудан да чибәррәк икән бу кыз.
Хания минем атым. Хания.
Бак. Синең сынлап та урттымы мин тешләгән? Юк инде.

Нәк, син Алиягә ни аттың? Берне әтмәде.
Берни атмады? Юк димен, юк, берни әтмәде. Әнәк ул елый. Көн белем инде әнәк ел, елсы киледер. Вата шыл таякны э, күрәсеңме? Күрәм.
Яхшылабрак бак. Ну, бакты.
Аягыңны!

Шундый тибәр гүзәл булып литчек өстең тирләми. Шундый тибәр гүзәл булып литчек өстең тирләми. Күңелләрем сиңа төште, мөмкинме танышырга? Алканы бир башта.
Суам дисәң бирәм.
Беренче сорашуда ук суам бирелә. Лай моны.
А, моны бит синең сеңле Хания әйтте миңа. Хания.
Хания.
Алдыйсы.
Алдамыйм.
Ул әлдә сөүнең ни икәнен белми. Ә син беләсеңме син?
Беләм. Ну, мине дә үрәт.
Мин инде быел мәктәпне тамамлыйм.
Укырга Казанга барам. Казанга?
Казанда укырга алалармы?
Ну, мин әйтсәм алалар инде.
Син безнең Алияне сөәсеңме? Ә ул мине сөәмсең? Ул бездән бик акыллы. Акыллымыни ул? Акыллы инде менә, акыллы инде. Атаманың атамай. Ә син тилеме? А?
Нәкъ мин тиле булыйм. Юк, болай гына бит чагыштырдым.
Синең Казанда йөргән кызың бармы? Барыймыни хаташым инде? Нәкъ Мин төшлесе. Нитләк, сине сораттым бит. Алдыйсың.
Алдамыйм.
Кара.
Ә? Син ханиянең башын әләндермә. Нәк. Ул әле дә мәхәббәтнең ни икәнен белми. Ма син беләсеңме соң? Ә? Мәхәббәт ул. Әйе.
Бик.
Әйе.
Су. Су. Син безнең Алияны бик нык сүмисең. Кая беләсең?
Сөйләшкәнегезне тыңлап тордык.

Син аңа ни әттең? Кемгә?
Кемгә? Һәм нәрсә әттең? Берни әтмәдем. Саниягә. Берни әтмәдем дим әле. Ничек берни әтмәдең? Әтмәдем. Ә нәк ул. Нәрсә? Кызарган!
Ух!
Ух, кызарган, ә? Кан белим, нәк кызарган. Вата син шуны киерәсеңме?

Әй Әлүк, әй тилмертәсең соң бәгырь кисәгем, әй ят чагында үзе артыннан чаба иде, хәзер мин аның артыннан чабырга калдым.
Ай!

Аллага шөкер, син дә картаеп барасың. Мин картаймадым, мине син картайттың. Урамга чыкмыйсыз, биемисез, җыла китә. Хәтта. Юк, юк, юк, юк. Җибәрмим, базык кисәгем җибәрмим. Китәм, ярар. Ярар, ярар, ярар, ярар. Биесәң?
Әтәтне дә суймыйм. Тагын бер әтәт алабыз. Өчәү булырсыз, яме.
Бийсәң кәтәм. Курай, ул әйтмә инде.
Син отпускыда, да бит мин отпускыда теге. Биемәсәң катмим.
Шулай, шулай менә. Аракы эчсәң, исерек дип әйтерим, билләһи.

Карале. Ә кайтабыз. Карале, кая кая бар? Кая шыгасың? Үгә кайтып күпме үдә утырырга мөмкин? Әни тек туймыйсыз үдә утырып. Әйдә кайт. Син бак менә, карале. Бак әле тирә юнгә бак менә, күл буена бак. Менә яфракларга матурлыкка, бу матурлыкка бак. Эх диген Аләветдин диген. Без яшь сакта менә шушы җирдә үбешкән идек диген.